Gake ŋutsua hã dzi le edzi wòbiae be, Nyee nye ame ka?
Ne ɖe mele aƒea mea, ɖo mía me mía mí katã ɖo míatsi ge. Ame aɖeke megable wò nàno atike o. Mawu mewɔ ame aɖeke be ye ŋutɔ nabia hlɔ̃ eɖokui o. Ne èbia hlɔ̃ ɖokuiwòa,

Kpɔ afia ɖe sukuxɔa me hã. Ao! Ao! Tsili mama, ku sɔgbɔ, kue medzina, ku tsami, ku mahiã, ku zãgbe. Tɔgbi Tenge Dzokoto Gligui Andrelia Dufia na anya koko nu, Tɔgbi Akaba Andrelia Aɖɔtri Fiagã na anya ko, Tɔgbi Kposegi Enelia, Tɔgbi Dukluiatipo Atɔ̃lia, Mama kpokui ana lia vidada na anya ko agbo taɖo adoa to klui ƒomatatɔ agenu ado aɖo etɔ ne kua ƒomatatɔ mɛ gya xɔ dudua agbedɔ aƒetɔ nɔ ƒe lia kua yi enɔ ne kua aƒetɔ Lawrence kɔdzo sedega aƒetɔ foga gbozo bonue di aƒetɔ kofi akpagba kugblenu aƒetɔ Joseph kɔshi sedega sekopi agbedɔ sedega aɖo akua yi kple alɔti ƒome bubuawo. Lɔya Chris Akume, bubutɔ Kɔmidzudzɔligakpe MP na Kata Ametsianutɔa, bubutɔ Seƒe MP na Aŋlɔ Ametsianutɔa, Dɔkta Dzokoto Senanu, Christopher Deha Azee le Amerika dukɔ me ɖa, bubutɔ Wisdom Sarah Assemblyman na Anya Kokonu kple Seva Enumexlẽafi o. Volta Movie Makers Association of Ghana. Sinabi Production, Wotsɔ vevesese gbe ƒã ɖem be yewo lɔlɔ̃tɔ ho dze ŋgɔ agbedɔ. Ameyike woyɔna le fefedɔwɔna me be Chilling Mama megale agbagbeawo ƒe anyigba dzi o. Exɔ ƒe blaade vɔ atɔ̃. Ke kuɖoɖoawo yi ale, Afira ƒe dzinu atɔ̃ ya ƒe ŋkeke blaeve vɔ adre agba woaxɔe ahakplɔe rɔrɔ va ƒomea ƒe mee le Anyako abɔ me tso abɔ dzikɔkɔedɔyɔƒea ƒe kpefafa dzi. Le ŋudɔdɔ mea, woaɖe eƒe fefewo katã abe sinima ene. Be míɖa dzi ɖoa ƒe ŋkeke blaeve-vɔ-enyi ya gbea kukɔnuwɔnawo ayi edzi. Ke le ɣetrɔ gane ma, wɔ Yudatɔ gbawo gbɔ le ƒomea ƒe ameɖibɔa me le Anyako Kpotakoto gbɔ. Kɔsiɖa dzi ɖoa ƒe ŋkeke blaeve-vɔ-asieke gbea kukɔnu kpɔtɔewo ayi edzi. Evia nye kɔsi ame nyo, ezu ame yi nugbe xoxo. Mama vi atɔ̃e nɔ esi. Nɔvia ŋutsuwo kple nyɔnuwoe nye, Joseph Kɔmia Gbedɔ, Amegashi agbedɔ, Mary agbedɔ, Trina Mawu amegashi agbedɔ, David agbedɔ, Kɔshi agbedɔ, Xɔvɛ agbedɔ, Sena agbedɔ, Mawu ƒe mɔ agbedɔ kple Ellen agbedɔ. Akuatɔ kple nɔ agbedɔ sedega a ɖo akua yi ƒomeawo mia kpem be mia do alɔ sɔgbe kpli yewo hena ne miawo lɔlɔtɔ ŋu dze ŋgɔ agbedɔ ame yiwo ga yɔna be tsili mama ɖoɖo ɖe aƒe be wɔ kpɔ bedza le mia wɔ la gbɔ. Ɖo ŋku edzi be kua le atata ne anya koko nu yeƒe ŋugbasa. kple Volta Movie Makers Association of Ghana, VMAG. Eku azagidi, ega do loeha, baba, baba, baba.